Salam mähriban tomaşaçylarym kanalyma hoş geldiňiz men bu gün size mal ýagyny ýagny guýruk ýagy ürküç ýagy ýada iç ýagy gawrup ýagyň alnyşyny görkezmekçi. Menem muny ulularymyzdan öwrendim ýagny öňden edilýän gadymy usuly. Ilki bilen ýagy başardygyňça ownuk dograp atarmaly. Soňra bolsa ýagyň möçberine görä suw jaga goýmaly. Ýagny mende bir kila golaý iç ýag bar, men ýarty käseden köpräk suw goýdum. Soňra peteçik otda goýup, gapagyny ýapyp biraz bişirmeli. Bişirýän wagtyňyz hökman ýygy-ýygydan garyp durmaly. Ýagy gawran wagtyňyz bilmeli zadyňyz mähribanlar, iç ýag bilen guýruk ýag, örküç ýag ýa-da it ýag garyşdyrylyp gowrulýan däldir. Sebäbi iç ýag çalt bişýär, beýleki ýaglar gijräk bişýär. Men bu gün geçiň iç ýagyny ýatyrydym. Ine, biraz reňki üýtgäp başlady, ýöne ýene-de gapagyny ýapyp biraz bişirmeli. Ine, öňem aýdyşym ýaly, çalt-çaltdan köpräjik garyşdyryp durmaly. Ine, biraz suwuny çekip başlady. Ýene-de iki-üç minut gapagyny ýapyp goýsak, ondan soňra gowrubersek bolýar. Ine, ataranyma ýigrimi minut ýaly wagt geçdi. Tuguny çekip, biraz gowrulyp başlany bildirýä. Ine, mundan soňra gapagyny açyp, oduny birazajyk beýgeldip, ýagny aralyk otda goýup gawurmaly. Biraz çalarak gyzarydyp alsaňyz, ýagyňyz ap-akja bolar. Käbirleri has gyzardyp, has gawuryp alýarlar, onda ýag biraz gowrumtyl bolýar, ýagny ýanýar. Çalyrak gawranyň hiç zyýany ýokdur, sebäbi gawurtmajam zyňlanok, olam iýilýär. Ine, men şular ýaly Görnüşe gelende alýaryn. Ine, ýag taýýar boldy. Indi içindäki gowurtmajyny süzüp alaýmaly. Mähribanlar, duzy barada-da aýdaýyn. Duzuny başdan goşsaň, ýagy az çykýar diýýärler. Şonuň üçinem ejelerimiz ýag bolup gelýärka, birazajyk suw bilen duzy eredip goşýarlar. Men bolsa gowurtmajy alandan soňra gyzgynjakka üsüne owunjak duz sepeleýärin. Ine, galanyny bolsa şeýdip süzgüçden geçirip alaýmaly. Men düýbüne birazajyk ýag goýjak, sebäbi mundan soňra bagrýuken atarjak. Bagrýukeni öz ýagyna bişireňde gaty tagamly bolýar. Ýöne mal ýagdan behi tutýan bolsaňyz, bagrýukeni günebakar ýaga ýa-da Islendik üzümlik ýagyna gowursaňyzam bolýar. Bagrökeni bolsa indiki wideolaryň birinde size görkezerin. Ne bu alan ýagymyz, ne bulam sowandan soňra ne şu görnüşe gelip doňýar, ne görşüňiz ýaly ak gar ýalak ap-akja ýag, derde derman Ýagny geçi ýagyny ata-babalarymyz üsgülewigi, dümewi bejermek üçin köp ulanypdyrlar. Ony näsaga çaý-çorba edip beripdirler ýa-da näsag çaga bolsun, uly bolsun tapawudy ýok, gursagyna ýa-da arkasyna geçi ýagdan çalypdyrlar. Şu ýerde bir zady ýatda saklamaly, ýagny ýaşulularymyz aýdardy, Geçi ýag çalnan wagty diňe gursaga ýa-da diňe arka çalynýar. Ikisini bilelikde çalmaly däldir diýerdiler. Men geçi ýagyny şeýdip doňduryjda saklaýaryn. Gerekli wagty ulanýaryn, birden gerek adam bolsa berýärin. Gawurtmajynam şeýdip doňduryjda saklaýaryn. Ony pitire goşsaňam bolýar, çaý-çorba etseňem bolýar. Ýa-da ertirlik etseňem bolýar. Gowurtmaçdan ertirlik edilişin bolsa indiki wideolaň birinde size görkezerin. Mähribanlar indiki wideolamda saglykda görüşýänçäk hoş sag boluň.